Wel, y peth pwysig i nodi fan hyn, really, yw enw da uh, yr adran. A mae gan yr adran enw da anhygol, dwi'n credu, um, ym Mhryden, ond hefyd ar raddfa fyd eang. A mae'r enw da yna yn deillio o sawl peth. Yn gyntaf, mae'n deillio o'r ffaith bod ni'n adran fawr. Yy ni'n adran fawr o ryw tua 40 o staff sy'n dysgu yn yr adran a ma' hwnna'n golygu bo' ni'n gallu dysgu amrywieth o gyrsie, sawl agwedd o ddaearyddiaeth ond hefyd yy gwyddor daear amgylcheddol a gwyddor yr amgylchedd. Ond hefyd y tu mewn i'r cyrsie hynny 'yn ni'n gallu dysgu ystod o fodiwle. Felly, pa bynnag agwedd o ddaearyddiaeth neu egwyddor yr amgylchedd sydd o ddiddordeb i chi, yna fe fyddwn ni'n gallu dysgu modiwle yn, yn y rhannau hynny o'r disgyblaethau hynny. Nawr, yr ail beth i nodi felly yw uh, y ffaith ein bod ni'n uh, yn hen adran. I ni wedi bod yn uh, bodoli fel adran ers bron i ganrif bellach. Ac felly mae gyda ni enw da yn un adran sy'n uchel ei pharch o ran y cyfraniad i ni wedi gallu wneud dros yr hir dymor, dros bron i ganrif bellach fel Nodau Sic. Felly mae yna enw da yn deillio o'r cyfeiriad hynna hefyd. Ond wrth gwrs, rhai'r pethau eraill sy'n bwysig fan hyn o ran enw da a'r profiad y myfyriwr yw'r ffaith bod ni yn rhoi cryn dipyn o bwysles ar ddysgu a safon dysgu yn yr adran hefyd. Ac felly, yy, i ni roi pwysles yn gyntaf ar ddysgu sy'n cael ei uh, ddylanwadu gan yr ymchwil uh, rydyn ni'n ei wneud. A mae'r ma, ma staff yr adran i gyd yn, yn staff sy'n gwneud ymchwil yn gyson, yn gwneud ymchwil i safon uchel iawn, i safon rhyngwladol. A mae'n golygu wedyn ni bod yr ymchwil yma yn bwydo i mewn i'r um, themau sy'n cael eu dysgu mewn modiwle penodol. Fe allai rhywun fod yn dychwelyd o'r Antarctic uh, ar brawn di Gwener a wedi darganfod rhywbeth newydd am natur rhewlifodd, am natur newid hinsawdd, a fydden nhw'n gallu dysgu'r pethau yna i fyfyrwyr uh, y dull un canlynol. Ac felly mae'r ymchwil yn bwysig ar gyfer safon uh, dysgu a profiad y myfyriwr. Ond wedyn ni, fel nes i nodi, rydyn ni'n rhoi lot fowr o bwysles ar y profiad yma, profiad y myfyriwr yn gyffredinol, a fel arwydd o hyn, i ni'n bles iawn gyda safon y canlyniadau yr arolwg NSS diweddar, um, le nath 95 y cant o'n myfyrwyr ni nodi bod nhw'n bles iawn gyda'r profiad yn gyffredinol o fod yn fyfyriwr fan hyn. 97 y cant wedi nodi bod nhw'n bles iawn gyda safon y dysgu. Felly ni'n rhoi lot fowr o bwysles ar safon y dysgu a mae hyn yn cael ei adlewyrchu wedyn ni yn yr adborth i ni'n ei dderbyn gan ein myfyrwyr. I ni hefyd yn, yn paratoi myfyrwyr ar gyfer uh, i bywyd ar ôl graddio um, a mae'r arolwg diweddara wedi dangos bod 91 y cant o'r rhai sydd wedi graddio yn mewn, yn, yn gweithio neu yn, yn dilyn rhyw gwrs pellach chwech mis ar ôl graddio, ac o'r rheini, 79 y cant yn gwneud swyddi o safon graddedigion. Ac felly mae yna um, gyfleon da i fyfyrwyr ar ôl graddio i fynd ymlaen i wneud swyddi a swyddi o safon uchel hefyd. Ac yn ola, felly, un peth felly sy'n anos i'w fesur Ond i ni hefyd yn adran sy'n rhoi cryn dipyn o bwysles ar y syniad yma o feithrin ymdeimlad cymunedol. I ni'n adran fawr, fel nes i ddweud, ond i ni hefyd yn neud yn siŵr bod yna berthynas glos rhwng y myfyrwyr a'r staff, i neud yn siŵr bod pawb, y myfyrwyr, yn teimlo'n gartrefol ac yn hapus yn ymysg ni. A mae hwnna'n rhywbeth i ni'n rhoi lot fawr o bwysles arno fe hefyd.